пурӑнатчӗҫӗ тата пӗрле пурӑнатчӗҫӗ вӑл хайпанпа ҫулла пулнӑ значит как раз ман унтан хайпанче рухсраврде пӗр виҫӗ кун пурӑнӑм ханте ман ҫавах яла килес кет вара мана вӑл самого пресsinчен ларса ячӗ пароход пала Тургенев Иван Тургенев пароход пала Шупашкара ҫитрӗм-ха Вот иккӗшӗ. Ну, там, ҫленӗн та Казав хырӑмӗне типографине илсе кайса кӑлартрӗҫe. Тата унта чӑвашла кӑлараҫҫӗ. Тоже ҫав мӗнпеле чӑвашсан валли, вырӑсссан валли мар унта кӑлараҫҫӗ, чӑвашсан валли кӑлараҫҫӗ. Прошу рызам, кӗнекесем, ну чё ж унта Такам яра ҫынсем ӗнтӗ пур, как его, авторсам ҫыракансем унта, статьясам, хшне-пӗрне кунта чӑваш ҫинчен яраҫҫӗ пулмалла. В общем, халӑхна май пулнӑ та чӑвашсам, Самара облаҫӗнче халле пурӑнаҫҫӗ пуль. Тата вот эти шанда пурӑннӑ. Вара, значит, мӗн кайран унтан ӑна отзывать тӑваҫҫӗ, чӗнселеҫҫӗ каллех Шупашкара. Каллех издательство чӗнсе ретне каялла. Питӗ вӑл ҫӳреме юратнӑ. Она постоянно ҫӳретнӗ. Калать, пӗрмах мӗнпеле кӗнеке кӑларассипеле ҫав брошюрӑсем, кӗнекесем, тӗпскесем ярсамалла ытларах ҫӗнӗ изданипе вӑл, чем мӗн хӑй скажем поэт ӗҫӗпе те. Вырӑсларан чӑвашла та куҫарнӑ терӗмӗр-ха эпир ҫапла Вырӑсларан чӑвашла вӑл полностью куҫарнӑ кама Лермонтова. Герой нашего времени. куҫарчӗ. Унта верлӑ тамань асӑпа пушым, ну, килех мар. Тата, в общем, пысӑк мӗн вӑл. Куҫарнӑ вӑл Маяковскине. Маяковский питӗ хисеплетчӗ Маяковскине. Вӑл куҫанӗ Пушкина та. Вӑл куҫанӗ Джамбула. Джамбул казахсен мӗнни пулнӑ, аккӑн пулнӑ вӑл тата. Халӑх мӗнни, юрӑҫи Джамбул. Джамбул уж никам та куҫарман. Тата Несер Янкаса такам сӗннӗ пулнӑ куҫарма мӗнне Максим Горькинне романсене, произведенисене. Ага. куҫарма ҫав пултарать тесе. Халь Эрмӗнтен Эпиликапа куҫарнӑ ыттисене те вӑл Макҫӑмкор кӳтнӗ. А сирӗн унта каннӑ пулсан пур-и чӑваш издатра тенӗ поэтсенчен, писательсенчен лайӑх йӗркелӳ ман мӗнсене романсем куҫарма пултараканни тенӗ. Вара ӑна такам каланӑ, пур тенӗ, Несрянгас тенӗ. Халь йыш Несрянгас мӗнне, значит, Телефонпа калаҫнӑ пуль пӗлмес мӗнле пулнӑ. В общем, манса кать. Манса кать тата. Кайран ыйтать. Нестер ҫак тет, мана тет, ман мӗнсене романсе куҫарма тет, мӗн сенне ҫын ӑҫта вӑл тет. Ма куҫарма ҫаплах тет, а уже хоп на. Вара мана ун пирки, значит, пичче армине ҫыру ҫырчӗ. Ман халь умра ӗҫ питӗ нумай тет. Ман тет, значит, мӗн тет, Максим Горькийӗн куҫарас пать мӗнсене тет, произведенисене, романсене тет. А вот это нумай питӗ. Мать, унта тем те мой университет и тем те пур. Вара ул ман ҫав ҫыру, значит, мне, ҫак мамала ҫакланчӗ, ҫамек ҫырнӑ. А хам тет, ҫав ҫыврӑҫӗнчех мӗн тӑвасшӑн-ха тет, ҫырма пухсасшӑн тет, Шетнӗши вихрӗнче мӗн тет, поэма. Чӑнах та Шетнӗши вихрӗнче поэма сыпӑкӗ пурӑн.
Ҫырса пӗтерейман. Ҫырса пӗтерейман ӗнтӗ ӑна. Халь те пур вӑл ӗнтӗ, издательте пур, издавать туннӑ. Только раз начинал вӑл только ман тет шетмӗшӗ ҫак поэмда мӗн тума тет ҫырса пӗтерме тет ӗнтӗ, уж йӗркелеме тет, шетне трах каяс пат шетмӗшӗ пытарах тет. Тесе ун пата ӗҫ ҫырнӑччӗ вӑл тата вӑрҫӑ умӗн пуҫнас айӑп-хам тытӑмӗн те кӑнтӑр енче, значит, мӗнде Западный Украинӑра тата мӗнде Луцк хули патӗнче, Владимир Волынск хули патӗнче, ӗнтӗ Сабай границӑра служить тунипе. Эп ҫавӑнпа та значит, вӑрҫине те хутшӑннӑ, вӑрҫӑ пуҫӑнсассӑн ҫав ҫеккунтрах Пирӗн чаҫ ҫӗр тӳлем тӑваттӑмӗш сороковой девизии номерлӗ сороковой девизии ултӑ ҫирӗм иккӗмӗш сороковый полк границӑран ҫичӗ километрта тӑратчӗ анчах та унта эпир уйра тӑнӑ пушӑ уйра пушӑ вырӑнта тӳремлӗ вырӑнта ну шатлатаканлах вырӑн бук шывӗнче инҫе мар а пирӗн ҫеҫ километрта кӑларман бук шывӗ граница пулнӑ

Переш тата пирмӗр унта заспиденный май ҫав ротран мӗн ҫантах вилсе юлчӗ пытари мармӑрта. Вара границ хӗрнелле карӑмӑр пулӑшмашкӑнсене пограничниксем погран заставӑна, а погран заставӑна аркатса хунӑ. Эпӗр кӑшмалла кармӑрта уже танксем килеҫҫӗ. Уже танксам каҫнӑ ҫав мӗн шыв урлӑ. Пин аманнӑ поклонниксем пире хирӗҫ пыраҫҫӗ. Вара, значит, пӗр мӗн ударда, анда какой-то понякин удар был или что ли, мӗн, все, мӗн, хӗвелле хурсе удали. Вара ҫавӑн канавӗнче тавралакана окопа тунӑ мӗнле ҫулларне. Тата пӗтӗмпех пур вӑрман унта. Вара ҫавӑнта, значит, мӗн оборона юрӑнтӑмӑр та немӗтсе кӗтсе илтӗмӗр. Немӗтсене ҫичӗ танк ротпиҫененне янӑ Казандан ошӑн, сам склофсем выраҫҫӗ-ха. Пин еннелле, значит, мӗн ҫичӗ танк, Унта пӗр тепӗр, наверное, рут мӗн пулмалли патне невестам, конечно, сене ямарӑмӑр. Ну, ҫавах кайран чакма лекрӗ. Вот. Вара вот ҫавӑнта, значит, чухне Пирӗн пӗр тата пӗрмах ха леш куҫса ҫӳреме тиветчӗ ҫав вырӑнта. То унта, то кунта. Тата вырӑнти ҫынсене мӗн тӑвӑрӗҫ, призывать турӗҫ те вӗсене вӗрентес валяй пулнӑ. Мӑнашши мӗн командир командир отделени. Ку хам ҫинчен хан те калама та кирлӗ мар сире. Вот ҫавӑнпа та мӗн

Тӗп меслре юлашки хут ӗнтӗ курса юлнӑ. Хама армине призывать тунӑ чухне вӑтӑр тӑхӑрмӗш ҫулта сентябрьте каланӑ-ха, мана питӗ вӑл армине ярасшӑнччӗ тесе. Вот вара вӑл мана армине призывать тутарма Шупашкартан ятарласа килнӗ. Ман вӗренме каймаллаччӗ мене Москвана или Ленинграда мединститута Эп хам Феррская школа пӗтернӗҫ. Пӗтернӗ сортничием. Ман право пулнӑ каймашкӑн, кайма мӗне вӗренме, любой медицинта. Тата тем более, значит, мана приглашать тунтимен Пумпуж, Москвана, Московский института, унтан журналист Петербургра тата пушӑ ман май пулнӑ вӗренме кайма. Вот вара эй тет, мӗн тет, малтан армиде служить ту тет, нессе калать, кайран вӗренен тет, вӗренме кая пулмасть ҫул тет. Ҫепӗҫ кӑмӑллӑ, ҫемҫе чӗреллӗ пулнӑ, питӗ мӗн
ӗҫчен пулнӑ ӗҫчен пулнӑ, тавралӑха юратнӑ. В общем, Вӑшӑн калас пулать, хӑйен веле ӳсесшӗн вӑл пурҫӑ те сасҫыр темен идеальлӗх ҫын пулман-ха ӗнтӗ. Ну, ман шутпала вӑл, значит, тивӗслӗ ҫын пулнӑ.
Тата.
Тавтапуҫ сире каласа кӑтартнӑ